Oh. Ah, anto en chiemo. Chiemo. Eh.
To mondi ma and sero nyiri mabeyo beyo ruok dito wako dito.
To kuma kaka ne misero to koro mama dak. Mm. Eh.
Sechako nyaka yiero nyaka dhako nyiri mane onego bed nokendo. Mayie.
In e pam. Pam miwinjo ga no an e pam.
Asegagombo neni. Awinjo ga makuwe si. Eria. To ma nyocha winjo ni od nyithindo matindo gi bier.
Idwa nadhi kanye ka dichuo riembi? Dichuo riembi.
Dichuo riembi. Oriembi nang'o?
In imor, in imor nyocha kitedo. Waneye kidhi. To koro moriembi koro dak ne dhi dala. Dong dak nyako koriemb ka to dhi dalagi. To wadi kibiro ng'eyo. An adhi adag dala.
Eh. Achal gi sura madak dala. Eh, to koro mari na tek mana ne. Eh, ng'iya Koro maber.
ibiro dak ka.
dala ka- an adhi asomb pi dala Mm. adhi ated e yien an Lakini loso odi otani. Eh, kik idhi kome dhi yien Mm. Eh, To koro otani mimi biro ka. Nikech aneno kaka isechako dhire, aneno koro kamano kaka wadwa dhire. mm. Mm. Nikech mondo isebe ma odo wadu idonjo ka isedonjo ka tichako jara e oda. Wanyisi.
To dibo tami mu midiro ka. Wanyisi ma odo wadu na dakar ka nyaka chieng ma ahero na wuoki. To kaka idwaro nwa dai kaka wabodo e kaka wabro dak. Kidwaro nwa dak kwa luoro to boluoro. Kidwaro nwa dak kwa chare to bro chare. To bing'e ni.
Omongo dhige mna pia damu. Bing'e ni nwa iwa. kata kapok wamodho kapok wadhi kapok wadhi kata kor ka pimo mabe adhi miyi mana ka en
ingeniodnie madakie makore ka wuok adhi tedo kapita ng'e an tigemna pi modho
anyalo tuomo kata kenda kakoro in dakodi otami Hmm? Tibiro ka already yani kar mondo itema tema bedo nice dipo ka joli. Ijola to, nadi.
To, ijola nadi. Odo wadwa idwa jola kijola nadi. Ibiro gi pride moro kanyo. Huh? Aneno ka in gi pride moro kanyo. Odo wadwa idwa jola kijola nadi. Ano wuoda. ma bende chieng' ma hero to bende agoli oko ka hero to akocho kata ne purity sani to biro ing'ama wuonda wuonda moweke ot kar kaeni in dong okwanyi kisediwo

in gi gimoro midendo gi kisungu ni attitude attitude ok los godo attitude to kothwa ok los Eh. godo to dong' be momiyo mondi bedo Kitwa, mobagni dakine kitwa. kendi okendo ka koro misumba kwanza be a- a- akonye mani in ine mijaro nosediwo ine mijaro nosediwo dong' ugamo ne nyiri adi Hmm? Kapenji, kaka oweyo aweya gik moko nikech kang'iyi, kwaweyo attitude, kang'iyi, ang'iyi temo ni from head to toe. Aneno ka be ber to be ijaber abera. Ang'o ma nyachwanyi gi dichwo?
Nikech irwako ber aneno kirwakori maber.

Koro eka walos wechegi. Nikech koro ing'eyo ni ne wasetedo nomondi waduto. Ori omondi, owadu omondi. Koro gichalo omondi gi theko. Koro an koro kamiyi advice kaka waya, an aneno ni mondo koro ilosi. Kiselosori tidog e market. Inyalo amua idhiyo kendi kendo ama imbi igoyo chini ama jingi gima wacho igoyo tinyiso ok ochuno ni nyaka ong'e in idwaro dhi lando ne michodi koro ma ikinde kodi ibe in gi panadol moro ah

Mm, koro katidhi out wadwa chiem
to dong kure ma koro gigolo stress wachiemo to mm, wadhi to wamiel matin to waduogo Ha? mano to koro dhi luwre gi kaka koro iloso dhogi koro idhi mana change eh? dong iting'o lewni koro irwake gimoro mabet sexy kasto iwuotho wuotho be koro nyaka ilos wuotho iwinja kaka ineno wuoche gigo be bet hai matin koro kiwuotho titemo ka gima ing'wenyo siendoni matin ibusidane sidane ing'wenye matin ing'wenye matin to ok ing'i gi daine tiwene gi thuolo mar ng'iyi sama odhiambo tiwinjo iwene gi thuolo mar ang'o